Gepleýär Aşgabat. Eziz diňleýjiler, biz häzir sizi ussat ýazyjy Oraz Ýagmyryň Sibire syýahat atly eserini diňlemäge çagyrýas. Seslendiren, Goçmyrat Orazberdiýew. Eseriň birinji bölümi. Ýyl müň dokuz ýüz togsan. Dünýäde ýeke-ýalňyz galan Esenmully. Efende işde küşer ýaly dostam ýok. Aýalam ynanmakdan geçen gaýta jabjynyp ýüzüni alýa. Ol gije-gündiz çykalga gözledi. Gözledigiçe-de ähli ýollar petik göründi. Göwni çöke-çöke-çöketlüge döndi. Şol günleň birinde aýlyk berlende kassir köpük ýerine lotereý biledini berdi. Ýöne Esen öýe gelip Güljahana aýlygyny berende ony görkezmedi. Sebäbi öň bir ýola-da esen lotereý alanda utmady welin, Güljahan, Utmaýan lotereý alypsyň! diýip, Esene gan gusdurypdy. Onsoň Esen utuşa umytly garaşyp, gije-gündiz küýi-pikiri lotereý biledinde boldy. Ahyry tablisaly gazet gelende, poçtalýon lotereýi barlap, Ýeniseý derýasy boýunça syýahat etmek üçin bäş ýüz segsen alty manatlyk pitýorka utandygyny aýtdy welin, Esen şobada öý ylgady. Güljahana buşlady öýdýän. Derrew ikisi ylgaşyp geldi. Güljahan poçtalýondan çintgäp-çintgäp sorady. Puluny haçan alyp bolýanyny bilesi geldi. Munuň puly berilmeýär, diňe syýahata gidäýmeli. Güljahan bilen Esen belli karara gelebilmän, uzak oýlanyp gezdiler. Olar Ýeniseý diýen sözi birinji gezek eşidýärdiler. Onsoňam derýada gezelenç etmeli bolsa peýdasy ýok. Ne magazin bardyr, ne-de bazar. Ýöne bäş ýüz segsen alty manat-da köýdüräýmek bolmaz ahyry. Gowusy muny bilýän adamdan soramaly diýen netijä geldiler. Onsoň Güljahan her ýyl gezelenje gidip dünýäni görüp ören Meret diýen obadaşynyňka Eseni ugratdy.
Wah, sen erniňi sallap, gepleşibem bilmersiň, it şakganç.
Dogrudanam, Eseniň daş sypaty şeýle bir ynam gaçyryjydy welin, mydama ýaňy ukudan oýanan ýaly görünýärdi. Munuň baş sebäpkärem Eseniň bol-biten burnudy. Tebigatam birine bir zat eçilse, Ýöne gür çykgynç ediberýä-de. Eseniň burny edil ýöne, dar maňlaý darka ýaryp aşak inip aýdýa-da. Artist mykyrçytýanyň kyýalydyr diýjeksiňiz. Oňa-da golaýlaşmaýa. Hatda şahyr Resul Gamzatowam Eseniň burnuny görse kemsinse gerek. Dogrusyny aýtsam, burunnak pyýadalar bilen şöhratlanan bütin Kawkazda-da Eseniňki ýaly burunly kişi tapdyrmaz. Şonda-da kakasy Pahyr Esene ýemşik diýýän ekeni. Beý-bä! Eger kakasy Esene ýemşik diýýän bolsa, kakasynyň öz burny dagy nähilikä? Gören adamlaryň aýdyşyça, onuň burny maňlaýdan has ýokarrakdan, edil depe saçyny iki ýana serpip gaýdýan eken diýýä. Kakasynyň lakamy ogluna-da geçipdir. Esenburun. Süňksüz ýaly çigni çökük durky, gysgajyk, çepiksiz göwresi hem muň üstesine-di. Onsoň Esen ýagdaýy aýdanda, Meret ýeniseý sözüni eşidenden böküberdi. Baý-bah, bagtyň çüwüpdir. Düşünseň ýeniseý diýlen bagt-ow, tüýs bagt-da. Men oňa ýetmiş dokuzda gidipdim. Beh, ýeniseý diýsene. Eý, o taýlaryny görseň agzyň açylar. Şeýle bir owadan, şeýle bir owadan ýerler welin, yzyňa-da gaýdasyň gelenok. Magazyn, bazar bardyr-da. Ýogsam näme, uly-uly şäherler bar-a ol ýerde. Näbileýin, derýa diýseler suwdan başga zat bardyram öýtmändirin. Gitgin. Gitmeseň ökünersiň. Ilki Krasnoýorskä uçýaň, şo taýdanam gämä mündürerler. Baý hezillikdir-ä. O Dudinka baranyňyzda dagy uly-uly buzlaryň üstünde ak aýylar çommalşyp oturandyrlar, siz bolsa edil alkymyndan ýüzüp gidersiňiz. Esen Merediň gürrüňini aňalyp galdy. Henize çenli diri aý görmänsoň, bu syýahata hökman gidermen boldy. Ol ak aýlaň buz üstünde näme iýýäni hut şu mahal bilesi geldi. Meret oň soragyna ýylgyryp jogap gaýtardy. Ak aýy diýilýän gaty geň haýwan. Gyş düşüp, gar ýagyp, asman-zemin doňanda, ak aýlaram gar astynda doňup ýatýarlar. Ýazda gar ereýär welin, ak aýlara-da jan girýär. Onsoň indiki gyşa çenli gütür-gütür gütürdedip buz iýýär-ä. Ýöne ak aýlar şokoladam iýýän ekeni. Men-ä birkiçi kilo şokolad alyp, ak aýlara zyňdym bolýanka janawarlar şeýle bir tans edýär, şeýle bir tans edýär, edil ýöne pökgi ýaly böküp dur-da. Ýok, Esen bu syýahaty sypdyrmaz. Ak aýy ýaly gaty geň jandar diriligine görmegiň özem dünýä degýär ahyry. Görýäňizmi, gyşda gar astynda doňýar diýýä. Gar ereýä welin oňa-da jan giräýýä diýýä. Beh! Geň haýwan eken-ow. Men Krasnowod diýlen ýere gideýin. Esen görgüli uzak Krasnoýarskini ýakyn Krasnowodski bilen çalyşyrsa nädersiňiz? Onsoň egin-eşikleri bilen birlikde oňa iki sany un haltasyny hem taýýarlady. Güljahanyň kellesine ýene bir pikir geldi. Oba içinde nähili geýinse-de bor weli, ile çykanda galstuk diýilýän dakynsa gelşikli boljak. Onsoň Güljahan ýene goňşularabaka ýüwürdi. Näçe öýden sorady welin derek tapmady. Ahyry mekdep mugallymlaryň biriniň öýüne baranda galstuk tapdy. Emma onuňam düwni çözülen ekeni. Agy, düwni çözülmedigi ýokmudy? Wah, başga biri bar weli ony aşdyr dakynýa-da. Onda şuny bir daňyp bersin-le. Daňyp bilýän bolsa özi daňjaklagy öňküsinem şäherde birine daňdyryp getiripdi. Güljahan daňylmadyk galstugy içege ýaly düýrläp alyp gaýdyşyna, ýene öýme-öý aýlanyp, galstuk daňybilýäni gözlemeli boldy. Uzak gözledi. Ýadady. Baran öýlerinde galstuk daňyp bilmeg-ä beýlede dursun, gaýta. Agy, biz-ä bu galstuk diýilýäniň köýnegiň özüne tikilgi bolýandyr öýderdik. diýişdiler.
Güljahan şonda hälki daňylmadyk galstuk beren aýala öz ýanyndan käýindi. Berdiňmi düzüwli galstuk ber-de, il ýaly esgidir wori, şonam ärim dakynýa diýem bolup bermedi. Heý, gysganç artibe-eý, özüniň ýumşy düşäýse bor, şonda haklaşaryn, haram ýelini kesilmiş. Ýok, zeýrense-de, hüňürdese-de, käýinse-de Güljahan galstuk daňyp bilýäniň üstünden barmady. Aýasynda myjyr-myjyr bolan gar suwgy Eseniň maňlaýyny atyp urdy. Al, uçguryňy.
Sen mydama maňa azar-da. Oba söküp aýagym gurudy. Şol Artyby daňy bilýäne mergi degipdir, mergi degmişler. Esen heniz galstuk dakynmansoň, boýnuna galstuk dakynsa demi ýetmän boglubiläýjek ýaly bolup ýördi. Gowy bolaýdy. Ol galyp-suwuksuz gitjegine şükür edip otyrka, Güljahan galyp-suwugy tasanyp aldy-da, Eseniň gezmäge geýip gitjek penjeginiň jübüsine düýrläp dykdy. Obadan çykdygyň daňy bilýän tapyp, hökman dakyn-gyn. Nägünlük bilen tapylýany bilýämiň sen? Geleňde dagy galyp-suwuksuz göräýsem, göni boýnuňy ýolaryn. Güljahanyň gahary barha möwjäp gidip barýardy. Hälem şo mahal kolhozyň profsoýuz komitetiniň başlygy gelip, Esene iki ýüz manat kömek berilýänini aýdansoň, Güljahan ýumşaýdy. Öň-ä bäş ýüz segsen alty manatlyk mugt putýowka, üstesine-de iki ýüz manady goşdy welin, gös-göni ýedi ýüz segsen alty manat boldy duruberdi. Mugtça ýedi ýüz segsen alty manat! Kime ýetdiler, kime berilýär munça pul? Tas bir müň manada ýakyn pul ahyry. Güljahan indi Kerem ara oturyp, sargajak zatlaryny ýazasy geldi. Artygyny satsa-da uly pul boljak. Öýi dörüp bir tagta akja kagyz tapmady. Onsoň magazinde süýji salnyp berlen kagyzdan bir bölek ýyrtyp alyp, uly kütek galam bilen çyrşap başlady. Üzümgülli çäýnekden ýigrimisini al. Myrat daýyňky ýaly elçyradan ikisini al. Agaç şemçeden ýüz sanysyny al. Han ýalykdan onusyn al. Gapakly kijijik gazandan ikisini al. Togsan bäşlik çaýdan on kile al. Pommarh matadan ýigrimi bir metr al. Gyrasy zerli käse görseň, ellisini al. Görkezenim ýaly çaga eşikden onusyn al. Täçsoltan gelnejeňki ýaly termisden bäşini al. Maşynyňňeden bäş paçka al. Maňa arzan ýüň jempir al, ýakaly. Radiýamyza on sany batareýa al. Özüňe gaýyş ellik al, arzanyny al. Arzan elli sekiz köpüklik çit matadan altmyş mitr al. Gaýdyşyn arzan magazyn etinden ýigrimi kile getir. Kütek galamyň ýazmadyk ýerleriniň kagyzyny deşe-deşe Güljahan ahyry sargydyny ýazyp boldy. Ol bu kagyzy Efeniň gödeňsiz çemodanyna saljak bolup otyrka, goňşy zenanlaryň biri geldi. Agy, Güljahan, o Efeniň gitjek ýeri Sibir diýilýän ýer diýýäl-ä gyz. Sibir näme işlesin-ä? Näbileýin, oglum şeý diýýä, tussaglaň iberilýän ýerimiş diýýäler. Tussag söz Güljahana ýaramady.
Agy, haýraça gory. Esen şu bäş ýüz segsen alty manat utdy bolup bir entek Göribiň gözüne basylaýdy. Goýaweri Güljahan, Göriplig-ä sürtseňem ýokmaz. Şeýle diýip, goňşy zenan ýaglygynyň ujuna dolanylan iki külçäni uzatdy. Al, Güljahan, şuny Eseniň goşuna salk goýber, çörek ähli belany gaýtararmyş. Süýtläpjik bişirendirin. Onsoňam şu üç manady alsyn-da kyn görmän, maşynyňa getirewersin. Gelnim kütek iňňeler bilen kösenip, bir hal bolýa. Onda sag-aman gidip gelsin. Güljahan sesini çykarman, iki külçe bilen üç manady Eseniň çemodanyna saldy. Sibir sözi, tussag sözi, öňi-soňy oňa ynjalyk bermedi. O taýa gidip, talanyp ýörenden, Eseni syýahatdan alyp galaýsa näderkä? Şeýdip bäş ýüz segsen alty manady elinje köýdüräýmeli bolarmyka? Ýok-la. Bir erkegiň ornunda durup bilmejek bolsa Eseniňem gözi çykgyn. Onsoňam tussag diýlen türmededir-dä, gezelençde göri gazylmandyr-a. Her niçigem bolsa ätiýajy elden bermezlik üçin Güljahan Eseniň tursysynyň çermeginiň çöwre çetine kiçijik çuw dikyp, ähli pullary şoňa epläp saldy. Agzyňa siňek gonduryp ýörmegin, örän ykjam bolgun. Ogry-jümri barlygyny duýdugyň puluňy görkezäýmegin. Onsoňam şu sargalan zatlardan başga zada bir köpügem harçlaýma. Güljahan omyn etmek üçin gollaryny jüpläp açdy-da, pessaý sözledi. Ýoluň ak bolsun, ýoldaşyň hak bolsun. Hudaý ýoluna bir tamdyr nan, bar, sag-aman gidip gel. Esen özi bilen boýdaş çemodany göterip ýola düşdi. Güljahan Eseni ugratsa-da ugratdy welin, ynam etmeýäni üçin ynjalyk tapmady. Ynamsyzlygam är-aýallygyň ilkinji gijesinde başlandy. Ilkinji gije soňky takdyryň tas ählisini kesgitleýär diýilýän dogry boldy öýdýän. Şo gijeden bäri Efendinden ýaňa Güljahanyň göwnünde uly oý galypdy. Öýde gelni bilen ikiçäk galan ilkinji minudynda Efeniň el-aýagy baglanan ýaly boldy. Ol gelne tarap garaman, diwarda asylan öz portretine bir nätanyşa bakýan ýaly bakdy durdy. Ýeňseden gelin bakyp durandyr öýdübem gaty tolgundy. Arkadan gaty ýogyn sesli biri, Özüňi tanajak bolýamyň? diýip gepledi welin, bu sesiň gyz sesidigini ýa-da erkek sesidigini hem aýyl-saýyl edip bilmän tisginip gitdi. Ýöne öňi-soňy gelnine bakyp bilmedi. Gelin emaý bilen ýöräp geldi-de, portret bilen Eseniň aralygynda, edil sima agaç dikilen ýaly boldy duruberdi. Aý oglan, içesiň gelenokmy? diýip, Eseniň gözüni şeýle bir allajy bakdy welin, Esen özüni lampa ýere goýberäýdi. Gelin Eseniň bu nalaje zeýinligine, üstesine-de öz göz öňüne getirişi ýaly syratly ýigit däldigine, çaksyz burunlykdygyna, göýdüjek ýetim guzy ýaly ýygrylyp duran oglanlygyna ýeňsadamar gatap başlady. Dogrusy bir görenden Esene göwni ýetmän ugrady. Esenden welin jogap bolmady. Gelin çyrany öçürdi-de, sessiz-üýnsüz ýatyberdi. Az ýatdy. Esenden ses-seda çykmady. Köp ýatdy. Esenden ses-seda çykmady. Gelin towlanjyrap, agyr dem aldy. Ol ýene öýünde uzak oturyp, ahyrynda özüne ýeten paýa göwni ýetmän ýatyşyna, öňi-soňy öz ýanyna ýigidiň gelerine, süýji-süýji söz aýdaryna garaşdy. Şol gelse ähli ahmyrlar zym-zyýat bolaýjak ýalydy. Ýöne gelin uzak garaşdy. Daşardaky toý gowry ýatyşdy. Nirededir bir ýerde şagal uwlady. Soňra traktoryň tarryllasy aýyl-saýyl eşidildi. Esene bu ses ähli owazlardan ýakymly boldy. Oňa birhili rahatlyk aralaşdy. Şonda, Şu gelýän ses meň traktorymyň sesi-dä! diýdi. Garaňkylykdan. Traktor sürýäňmi? Diýen ses eşidildi. Hawa. Aýlygyň näçe? Sallah diýip tutýalar. Bolmasa iki ýüzi tegelejek. Ýaga bulaşyp bar alýanyňam iki ýüzmi? Geldi Jalaý dagy-ha şoňa-da ýetirip bilenok. Geldi Jalaý kim? Geldi Jalaýy tanaňokmy? Juma Jalaýyň ogly-la. Toba-eý, senden özgeleň bary Jalaý öýdýän. Adyň Esenmi? Hawa, Esenmuhammet. Öz adyň näme? Şu çaka çenli sen meň adymam bileňokmy? Biri Jahan diýdi, biri Gözel diýdi, näbileýin-dä. Maňa Güljahan diýäý.
Çatynjalaryň gürrüňi şeýdip alyşyp gitdi. Olar ertir dünýäsi giňäp turdular. Hatda Eseniň şo gödeňsiz burnuny hem Güljahanyň mähri gitdi. Erkek bolar gödeksi bolar-da. At ýagşysy erinmek, är ýagşysy burunmak diýipdirler diýip, göwnüne goltgy berdi. Emma Güljahan täze obany gördi bakdy welin, obada ala köpegiň hormaty bardy emma Esenine hormat ýokdy. Uly-kiçi ähli adam Esene diýjegini diýýädi. Özem äsgermän, kinaýaly sözleşýädiler. Muňa Eseniň samsyklaş haýal gepleýşimi ýa-da hiç kime gaýta bolubermän, özsüz gezip ýörşümi, garaz bir zat sebäp bolýady. Bir öýüň lälijegi bolansoň, Okuw bilenem ugry bolman, pikirsiz-gaýgysyz ulanansoň, aýdan düşen ýaly hiç işiň başyny çatyp bilmeýärdi. Onsoň gepläbilmeseň, bu zamanda başga gep-ýassyk gözleýärlermi näme? Ynha, şo günleň birinde traktorçy ýetmezlik etdi welin, kolhoz ýolbaşçylary Eseni ur-tut traktorçylyk kursuna ugratdylar. Üç aý geçip-geçmänkä-de dolanyp geldi. Onda-da gaty bady howa geldi. Edil kosmonawtlygy tamamlan ýaly-la. Gelşine oňa täzeje traktor berdiler. Esen ses-üýnüni çykarman, il-günüň aýdan-diýenine gulak gabartman, allygyny işläberdi. Onsoň muny ilki bilen brigadir duýdy. Soň baş inženere, başlyga-da ýetdi. Ýaňky Esen baýrak baryny alyberdi. Ony ýygnaklarda öwüberdiler. Öňler özi hakdaky gep-gürrüňe äwmän, gaýta ýylşaryp ýören Esen indi öýlenensoň özi hakda öllür biragyz gepletmejek bolýar. Haýbatlanyp görýär, bolmasa özi turýar-da, ötägidýär. Oglanlar bolsa oňa bakman, gaýta barha beter kejeleşýärler. Güljahanyň henize bu güne çenli görlen gyzlaryň hilinden bolman, şilliň uzynlygy hem gepbaşy bolýardy. Onsoň deň-duşlary Esene degip başlaýardylar. tüýs erik kakdyrybermeli gelin eken-ow. Esen jan, gelniňi syýmagyş deregine ulansaň nädýä? Esen gelni bilen dik durup ogşaşjak gümany ýokdur. Näme üçin? Merdiwan dirärde ýokary çykyp ogşar durar. Ýa-heý, beýdenden düýe çökeren ýaly çökerse amatly bolmazmy? Bäý, Burun han, şo gelniňi çörekden doýuraýjak bolsaňam-a hepdäňe bir halta un gider. Sen gowusy gelniňi mantýorlyga geçir. Agaja çykmak aladasy bolmaz, duran ýerinde synmaly çatdyn dursun. Özi-hä gaty gazaply gelne çalym edýä. Eseniň burny törpüläp inçeldäýmese. Siz Eseniň gelnini geň görmäň-how! Oň uly uýasy mundanam uzynmyş diýýä. Düýä dagy, eşege münen ýaly münüp gidiberýämişin. Emma oglanlaň akly gözünde. Eseniň ýanynda Güljahany gördükleri dymyşyp otyrlar. Güljahandan eýmenýärler. Onuň bilen agyz deňärden ejizliklerini duýýarlar. Diňe juda ekabyrraklar ýaňsa alyp Esene siz diýip ýüzlenen bolýar. Siziň traktoryňyz remontdan çykdymy? Muňa beýlekiler pyňkyryşýarlar. Güljahan bir zatlar duýýar. emma entek açyk pyşgyry bilenok. Ol Eseni her näçe ýigrense-de, il gözüne gowy görýän adam bolan bolýa. Esen hakda ýaramaz söz aýtman, diňe ýagşy söz tapýa. Özi bolsa gijeden-gije Eseniň gulagyny baý gazalaýar-a. Sen oňly adam bolsaň bu çaka çenli öýlenmän oturmazdyň-la. Esen bu igenişleň uzaga çekjegini bilýärdi, dymýa. Ýogsa olam, Senem gowy gyz bolsaň, munça uzak oturmazdyň diýip bilerdi ahyry.